Fe ddechreuwyd y cynta yn 1973 yng Nghaerdydd, mae 'na 53 erbyn hyn, beth yw nhw? Wel, y papyrau bro! Ar ddydd Gŵyl Dewi 'leni, fe lansiwyd yr un diweddara, Y Bigwn, yn nhre Dinbych.
Mae 'na stryd yn Ninbych, Rhiw'r Bigwn, Beacon's Hill, a wedyn gaethon ni ryw hanner cant o wahanol awgrymiadau dwi'n meddwl ar enw i'r papur, ond 'da ni 'di mynd am Y Bigwn gan bod o'n rhoi cyfle, wel, fod ni'n gallu cael logo. Mae'n mynd efo fo, dwi'n meddwl, fflame ac yy, oedd hwnna'n apelio, dwi'n meddwl. um, da ni wedi cael dwy noson yma o deipio, teipio'r newyddion a'r erthygle. Ac um, mae'r golygyddion wedi bod wrthi yn, yn cywiro.
nid teipio'n unig i chi'n neud ar hwn, i chi'n gallu neud y cysodi i gyd yn chi. Yndan, da ni'n gwneud popeth.
Yym, ar y sgrin fach 'ma fan hyn. Yym, dw i'n cael y wybodaeth, yym, dan ni 'di bod yn teipio fewn am ddwy noson a wedyn mae o gyd, yr erthygle a'r capsiwns a phob dim ar y ddisg yma, yn fan hyn. A mae gynna i dudalen flaen y bigwn o mlaen i rwan ar y sgrin, a dwi'n gallu mynd i nôl yr erthygle bob yn un a'u gosod nhw ar y dudalen, ac amrywio maint yym y y geiriau a'r i lenwi'r gofod ac yn y blaen, pob peth. ffit ar y sgrin ac a, am amrywio steil um, print hefyd. Cyn bod fi'n cychwyn ar y gwaith, dwi yn um, cael sgwrs gyda'r golygydd um, efo'r bigwn, mae'n e, ma e griw o'n un o ryw ddwsin, a pawb yn cymryd i dro fod yn olygydd y mis. Yym a dwi 'di ca'l cyfarwyddiade gin yym gin y golygydd ag yym... Mae eisio llun i ddechre, llun o John Wesley ar ei geffyl, felly rai' mi fynd i mes- i fesur lle dwi isio rhoid llun. Felly dwi'n tynnu llun bocs yn fan hyn. A dwi eisioes wedi gosod y dudalen gyda dwy golofn ar draws. Wps. So, a ma'n lun go hir. Felly ai wyth centimetr i lawr, dwi'n meddwl. A dyna ni. Alla i gael gweld faint o le mae hwnna'n gymryd ar y sgrin. Dyna ni. Wedyn, uh, peth arall mae eisiau wedi dalen blaen, na di rhyw bwt ynglyn ag addysg drydyddol yn y dyffryn sydd yn bwnc llosg ar hyn o bryd. Felly mae'r stwff wedi cael ei deipio fewn eisoes. Mae ar ddisg fach gen i. Rhaid mi mynd i nôl y wybodaeth o'n i. Gynna i uh, Dyma ni, hwn di'r darn da ni isio. A mae'r uh, print yn rhy fawr fel mae yn fan hyn, so am i wneud o'n llai. A dwi'n gallu gofni'r peiriant. Symud o lawr i uh, teip lawr i 8 pwynt, dwi'n meddwl. Fel sy'n mae hynny'n edrych. Da ni, mae hynny'n gwneud dipyn llai o le yn tydi. A wedyn dwi'n gallu gofyn, gofyn i'r peiriant hefyd i unioni yr ochrau yma'n hyn. A dyna faint o le mae o'n gymryd ar y dudalen ymlaen. Be da ni'n neud efo'r bigwn ydy oherwydd bod y peiriannau yma a hefyd bod um, cwmni arall yn y dre, Cymdeithas Tai Clwyd a peiriannau yr union rhyw fath, da ni'n cymryd hi bob yn ail i um, i wneud y teipio yn swyddfeydd yn gilydd. Wedyn mae hwnna yn uh, noson reit gymdeithasol hefyd pan mae pawb efo'i gilydd.